मिथिलाञ्चलके बरियातीके स्वागत करैके लेल एतेक लोक ठाढ़ छै मतलब आइ ओसभ एकदम कैपेसिटी जे होइ छै एगो वी आई पी वाला से वाला एकदम रुतबा लऽ कऽ आयल हन आओर इम्हर एक गाड़ी आबिओ गेल अछि लड़का लड़काके गाड़ी छै कि सजायलो नहि रहै यार देखियौ ई तऽ अहाँके मिथिलाञ्चलके मान सम्मानके जे पाग छथि जैसे बराती के स्वागत कयल जायत ओ राखल गेल अछि तऽ अहाँ सब ब्लॉग में बनब हम देखायब अहाँके मिथिलांचल के सम्मान बाद ई प्लेट कतेक सुंदर लागि रहल छै देखियो हमर अभिषेक जी सब लागल छथि और हम खाली वीडियो बना रहल छी और काजे की छै

हमरा सब एतऽ कम से कम पाँच सौ प्लेट लागै छै अहाँके और तकर बाद और एक्स्ट्रा जते लागि सकैए देखियो बहुत सुंदर गीत छै मिथिला के और ई गीत सब सुनू अहूँ के बियाह सब में एतऽ इएह गीत सब बजै छै देखियो

भोजपुरी नहीं छे ई मैथिली छे तो एतऽ जे गीतो बजे छे तो मैथिली संस्कार में बाजे छे ना कि भोजपुरी संस्कार में ते दुआरे ई मिथिला बिहार से अलग कहबा कहा आवे छे क्या कि मिथिलांचल छे नहीं भोजपुरी गाना नहीं बिहार छी मिथिलाञ्चलके ऐतिहासिक दृश्य भऽ रहल अछि जाहिमे हमसभ दऽ रहल छी काजू आ काजू काजू तऽ दैते छियै हमसभ आओर काजूके साथ साथ हमसभ दऽ रहल छियै छोहारा आ खजूर सेहो देखियौ खजूर ई खजूर जे दऽ रहल छियै हमसभ एक पीस नहि दऽ प्लेट लागि रहल अछि जाहिमे अहाँके क्वांटिटी देखि लो काजू किशमिश छोहारा बादाम सब किछु छै सब किछु छै देख लियौ अहाँ सब जे मिठाई लागि रहल छै ई कए रंग के मिठाई छै एहिमे अहाँके सात रंग के मिठाई छै कोन कोन कोन कोन से तऽ नाम नहि बुझलियै हमरा, लेकिन यह सात रंग मीठा देखा दियौ कनि देखियौ सात रंग का मिठाई में ई लाल आ हरियर ब्लू पाँच रंग के पड़ि गेल छै। पीयर पांच रंग के पड़ि गेल छै अभी लाल हरियर ब्लू पीयर पड़ि रहल छै तऽ आजुक जे व्यवस्था छै पूरा टाइट छै सएह ने खाना के तैयारी भऽ रहल अछि और इम्हर हमर अहाँ डोल तैयार कऽ रहल छथि अविनाश जी और त्रिपुरारी जी देखियौ ई सजावट छी आओर काल्हुक जे सजावट छल आइ पूरा भऽ चुकल अछि तऽ चलू अहाँ सबके पूरा सजावट देखबै छी देखियौ जेना लागि रहल अछि महाराजा नहि एंट्री करै छै तेनाही अपना आपके फीलिंग आबि रहल अछि

देखियो एकर असल असली रौनक तखन खुलि रहल अछि ई लाइट पर आओर लऽ चलैत छी अहाँके जतऽ प्लेट लागि रहल अछि देखियौ ई अङ्गना छी

देखियो हमर अभिषेक जी सब लागल छथि और हम खाली वीडियो बना रहल छी और काजे की छै अहाँके प्लेट देखियो एकरा सब लेल एहिमे की सब छै हाजमोला चॉकलेट आ टिश्यू पेपर

एतऽ अहाँके मिथिलाञ्चलके मान सम्मानके जे पाग छथि जाहिसँ बरातीके स्वागत कयल जायत ओ राखल गेल अछि अहाँसभ ब्लॉगमे बनब हम देखायब अहाँके मिथिलाञ्चलके सम्मान मिथिलाञ्चलके बरियातीके स्वागत करैके लेल एतेक लोक ठाढ़ छै मतलब आइ ओ सब एकदम कैपेसिटी जे होइ छै एगो वी आई पी वाला से वाला एकदम रुतबा लऽ कऽ आयल हन आओर इम्हर एक गाड़ी आबिओ गेल अछि लड़का लड़काके गाड़ी छियै की सजायलो नहि रहै यार

चलके बारातके सम्मान होइत अछि ओ पाकसँ होइत अछि तऽ देखियौ ऐतिहासिक दृश्य छी ई दृश्य सब कतहु नहि भेटत अहाँके देखियौ मिथिलामे ई चीज ई चीज सबके अलावा किछु नहि भेटत मिथिलामे पागेसँ सम्मान होइ छै आओर किछुसँ नहि देखियौ

और ई यहाँ के समाजक प्लेट छी के साथ नमकीन के सेहो चलि गेल हम यौ हमसभ साइडमे आबि कऽ प्रियम पल छी कियाकि ओतऽ आनन्द जी जे अपना सब प्लेट अनलियै हन तऽ ओहि साइड किया नहि गेलियै अपना सब ओहि साइड बहुत लोग छलै ओहि साइड अगर जैतहुँ लुटा जैता लुटा जैता साइडमे एलहुँ हन जे ई नहि बुझबै कि बरियाती वाला नहि ई हमरा सबके स्पेशली देल गेल है। हाँ देखियो ते हम सब साइड में आबि के हमर सबके काज से खुश भ के ई प्रीमियम बेड देल गेल हन देल गेल हन, हाँ। तऽ ताहि दुआरे हम सब पूरा देखियो ई अन्हार में हम सब एंजॉय ल रहल छियै प्लेट के